Merheba guhdar wanên hêja ez Serdar Şengül. Ez Ferzan Şêr. Di vê hefteyê de em ê bi giştî qala wêjeya jinan û rexneya femînîst bikin. Di beşa pêşî de nivîskareke Kurd ew ê bibe mêvanê me. Ez bawerim ew ê Nivîskara me ya hêja zêdetir behsa wêjeya kurdî, hûrgiliyên wê, rexneya kêm femînîst, wêjeya jinan bike. Kêm zêde em ê bi qasî heddê xwe em ê çarçoveyek di vê beşê de deynin. Ez bawer im mamoste wêjeya jinan û rexneya femînîst jî du tiştên ji hev yanî hem ji hev in hem jî ji hev gelekî dûr in. Wêjeya jinan tedî yanî her cûre wêjeya jinan temsîl dike. Lê rexneya femînîst em bêjin mudaxaleyeke, çarçoveyeke li temama cîhanê em bêjin temama jiyanê û cîhanê û jiyana mirovî tesîr dike Nû bi nû di wêjeya kurdî de jî hin tiştên yanî ji xwe wêjeya jinan hebû helbestvan, çîroknûs, şanoger, gelek hunermendên jin hene lê nû bi nû rexneyeke femînîst jî bi destê jinan jî di wêjeya kurdî de cihek digre. Destpêkê dest dixwazim vê ya jî tu jî tişt fikra xwe di serî bêjî yanî wêjeya jinan û rexneya femînîst çawa mirov dikare wan ji hev cuda bike? Na rast e yanî vêjeya jinan û rexneya femînîst ne heman tişt e lê ji nêz ve bi hev re giredayîn e. Vêjê wî jinan heta qederekî îlhama xwe û mijarên xwe, ruhê rexneyên xwe hem jî teoriya feminîzm hem jî rexneyê feminîzmê digire, hem jî dîroka feminîzmê digire. Dîroka jinan li seranserê dinyayê û di konaxên cûr bi cûrên dîrokê de jin çi kirine dibin Destlatdariyê çawa jiyaye, ev destlatarî ji wan çî kêm kirine, çawa li hemberê wan derketine, bi çi avayî derketine, çi bi ser ketine, çi bi ser neketine. Vêjê û jinan, piranî ji aliyê jinan va mijaran ji xwe re kire derd. û hewl da ku van bi riya berhemên edebî temsîl bike. Bîne ziman. Ew jî heye mamoste dibên têkîliyek xurt jî heye yanî destpêka femînîzmê, derketina wê, teşegirtina wê de rola wêjevanên jin gelek e yanî Mary Shelley em bêjin Virginia Woolf Yanî di heman demê de roman dinivîsin, di heman demê de jî li tewiriyê zêde dikin. Ev têkilî jî balkêş e, wek têkiliya wêje û felsefê. Heya em ên bêjin çend sedsalên dûr û dirêj her du wek ku yek bûn. Helbet, Nirsa, helbet. Yanî di destpêkê de tiştekî wisa di barê feminîzm û rexneya feminîst û wêjeya jina de jî heye ez Helbet, bawer im. helbet.
Mesela yek ji îtirazên rexneya feminîst çi bû? Aslında du sê xalên serek hene. Yek ji wan çi bû? Bêdengkirina dengê jinan di dîrokê de bû. Hem ev hebûna şexsiyet û karakterên jin di dîrokê de wana kî bûn û çawa ji ew jeneolojiya dîrokê li derve hatin hiştin, hem jî berhemên edebî, zanîstik û ji aliyê jinan ve hatin nivîsandin lê ev di kanona. Edebiyatê de, kanona îlmê de cî nedane wan. Loma yek ji armancê tevgera femînîst, rexneya femînîst çi bû? Bi şiklekî îadeyê îtîbar bû. Yan jî jinû ve nivîsandina dîroka edebiyatê bû. zanista mirovahiyê bû. Mesela gava hewldanekî wisa kirine di sedsala panzdemîn de li Ewropa ve Christina de Pisano The Book of the City of Ladies, Kitabê Xanimên Bajarê Xanima, mesela vana giş payeyê jina, di civakê de da ku bilind bike û nêrîna mêra rexne bike. Bi vê şeklê hê di vê devrê de nîv hatibû nivîsandin. Rexneyê krîtîk vana jê ji kozika dîrokê derdixin û ew hemû pêşqebûlên derbarê jina da, dixwazin xera bikin û rast e ji nêz ve bi hevregire dayîne çunku bi piranî jinên xwenda û ku edebiyat eleqedar in vane anîn ziman.
Rast e. Her wekî din di hin xalan de jî mesela ji hev dûr dikevin. Piştê ku em bêjin wêjeya jinan êdî ji xwe re Cihê xwe em bêjin hêdî hêdî wextê ji wê tehekuma nêrane werdigire, êdî ew jî di nav xwe de em bêjin şax berdide, beş bi beş ji hev cuda dibe, kategorîze dibe, êdî ji hin ewkan ve jî cudahî dikeve navê. Em bêjin jinên reşik, jinên spî. ji hev cuda dibin. Li wê derê jî êdî kategoriyek nû dest pê dike, nîqaşên nû, tiştên nû dest pê dikin. Ne wisa mamoste? Na, na rast e. Mesela di rexneya femînîzmê de gelek qonax hene îşte femînîzmê pela yekem, pela duyem, pela sêyem û wekî parçeya wan jî rexneya postkolonyal la femînîsta femînîzma postkolonyal jî yanî di qonaxa dîrokê de femînîzm jî Ev ê kirasê xwe bi tevgera jinan, bi rexnê jinan kirasê xwe guheriye. Yan mesela pela duyem ê ku wekî hemû xwişkatiya behsa jinên seranserê dinyayê. Dike li hemberî patrîarkîya li serdestîya mêra lê piştî salên heftê û salên heştê dengên ji Latîn Amerîka beriya wan jî dengên ji tevgera mafên sivîl li Amerîka û jinên siyah û jinên li Afrîka jinên li Asyayê dûr gelek jin jinên li Hawayê tekoşina wan a li hemberî kolonyalîzm Endûstriyalîzm û elbet sîstemên patrîyarkî gava dengê xwe bilind dikin, di heman demê de sînorên feminîzma ewropî yan jî bi qewlê wan feminîzma spî jî li ber çava radixin. Yanî rexneya feminîzmê di dîrokê de diguhere û jinên ji perçeyên cihê cihê cîhanê tên ba hev li ser penasekirina jinbûyînê de, rola jinan de, nasnameya zayendî de dikevin tekiliyê û hewl du rexne dikin û dixwazin sinorên feminîzmê berfirehtir bikin yan ji nasnameya zayendî berfirehtir bikin. Elbet tesîra va tiştan li ser metnan edebî jî dibe.
Bêguman yanî ev tahekkuma nêrane û em bêjin tahekkuma dagirkeriyê jî car bi car em bêjin têsîr di vê cudabûnê de dikin. Her wekî din em bêjin mesela civaka serdest û civakê bindest. Ew jî carna têsîr yanî hem li li wêjenasî em bêjin li wêjevaniya jinan dikin hem jî di meseleya rêxistinbûyîn, helwestên di nav saziyan de jî ji xwe re cihên cuda çê dikin. Wekî te got yanî ev tahekumên nêrane Wextê ku em bêjin rexneya feminîst xurt dibe, êdî li xwe vedigere, tiştên wisa dertên holê. Yanî mesele tiştê di navbera mêr û jina de be, tedî ev pêlek e. Lê wextê di navbera jinên spî û yên reşik de be, dibe tiştekî din, rolekî din digire. Lê ew bi xwe jî di nav jinên spî de jî Çend kategorî dibe yanî ev?
Sinif, perwerdehî, ekonomî, çînî bi her awayî yanî mînaka herî balkêş meseleya rewşa jina yanî li Tirkiyê rewşeke balkêş e. Mesela femen mesela ew bi xwe jî jin in femen tişt femena Tirkiyê tiştekî din e em bêjin Tirk Tabîpler Birlîyî Odeya tabîba ew tiştekî din e û kesên ku li ser ew ka li ser bombeya navê xwe dinivîsin ev bi xwe jî jin in. Yanî ev di asta serdestiyê de, di asta bindestiyê de jî em bêjin di navbera jin û mêran de jî her û her heke tahakküm hebe berxwedan jî heye. Û her ku hejmar zêde dibe, mijar jî zêde dibin jî û qadên nîqaşê jî zêdetir dibin. Xebera te ye mesela da ku ez ê rast e. Mesela di rexneya feminîzmê de jî hem ji. Aliyê mesela çînê ew ê tebeqa sinifê hem jî aliyê mesela ev jin ji kîjan beşê civakî tê yanî belkî dibe ku endama kemneteve be belkî endama dîn baweriyê ku serdest nîne be. Mesela jineke Ezîdî, belkî jineke nav Sunniyan de jineke Elevî, belkî di nav Elevîyan de jinekî bawerîye din mesela li Îran jinên Sunnî em bêjin mesela yanî ev ev aîdîyeta jin pir têsîr li ser nasnameya vê dike. Mesela teorîsyenên vekê em bêjin yek ji wan işte Kimberly Crenshaw ê ku têgeha Intersectionality îcat kir. Yanî çava serdestiyên cihê cihê tên ba hev, dest û da ba hev û hukmê xwe li ser jina îcra dike. Patriyarkî alîkî, dîn alîkî, ekonomî alîkî din, siyasîyet, evê rasterast tiştên siyasî, hêzên siyasî çava tên ba hev? Mesela va van kesan dibêje dibe ku Jinên li Ewropa, jinên ji qatê bilind hîn pêşqebûlên mêrên spî divê nivê bi hişmendî nebe jî di binhişiya xwe de pejirandî bin û bi vê çavê li me digerin. Loma dibêje pêşî bila heya wan. Ji xwe hebin û xwe ji kompleksa xelaskarê jinên reş rizgar bikin, azad bikin. Ev vana xelaskarên me nîne. Em jî tedikoşin. Şerê me ji hene. Belkî ev çi derket derxist meydanê ev jî heye. Yanî bal dikşînin meseleyekî din. Jinên. Li seranserê dinyayê dibe ku bibin xwedî û baweriyên din, tecrûbeyên din, form û afirandinên qebûlên estetîkên din. Divê jin hev û du nas bikin. Yanî tu beşekî civakekî jin. Xwe wekî navend yan jî ortodoks qebûl neke. Tiştên wisa jî teoriyê femînîzmê de heye. Ew her diçe pêş qebûlên zanistên civakî û edebiyê jî ji cihê xwe dike. Belkî dîsa ji mijaran edebiyatê jin ê ku van mijaran ji xwe re kir derd, êdî li pêy zimanekî dikevin ku karibin va tişta îfade bikin. Mamoste ew kê ye? Çawa bêjim? Pirtûkek ji ana Rûsyayê ya zimak yasak nivîsandin qedexe ye, yanî paşguhkirin, lome kirin, lome lêkirin, wek şermezarkirin û kêm dîtina jinan ji xwe re dike mijar. Yanî pirtûkek zêde ne teorîk e. Mînakên wê kategorîzekirina wê balkêş e. Di wir de yek ji wan tiştan jî ev e ku em bêjin bi qasî neh deh heb kategoriya datîne. Yek ji wan jî kêmasiya kesên nûmûne ye. Kêmasiya kesên nûmûne bi vê mijara ku tu behs dikî pê ve girêdayî ye. Yanî tu divê ya hevdu nas bikin. Yanî em bêjin nêrîna nêr, tahakkuma nêr, serdestiya nêr û desthilatiya nêr çawa di nav wêjeya cîhanê de, di nav wêjeyê bixwe de ji bo mêran bûye fikreke serdest, bûye normek. Ev yek pir girîng e ji van xala yek jî ew e kêmasiya kesên nimûne. Loma tu dibê ya tu dibê hevdu nas bikin ez dibim bi vê yekê ve yanî hevdu çawa nas bikin li gor Joanna Yes Joanna Rus dibêje kêmasiya kesên nimûne dike ku Her kesên jin xwe wek bê dîrok bihesibîne. Yanî her kesê jin wextê dest bi nivisandinê dike, dest bi wêjeya wêjeyê dike, dibêje ji xwe ez tenê me. Ji ber ku em bêjin fikra norma nêr yê pederşahî wisa kiriye ku dîrok xuya nake. Dîrokek bêguman heye, dîrok dîrok ji xwe ciyê xwe heye. Bi qasî mêram jin jî hene bêguman. Lê ew dîroka normatîf wisa kiriye ku nêrîna jina ew be ku kes tune be. Kesê nûmune tune be, tu ji xwe dest pê dikî. Gelek ewkên me yên kurdî jî tedî ji ber ku arşîvê me kitaban pir pir zêde, katalogê me ne tekûz in, Her kes wextê tiştekî dipê hate dî romana yekemîn me nivîsand, romana Qalin ê herî filan tiştê min nivîsand, yekemînî dibe tiştek. Ev heman tişt li cem jina jî çêdibe. Bi ya min naskirina vê dîrokê naskirina nêrîna nêr, mêr, pederşahî jî Yek ji van xala ye. Yanî bi qasî ku hevdu nas bikin divê vê dîroka ku tehakum lê kiriye jî nas bikin. Çawa saz dibe? Newsa wextê ez ê dirêj kim parêzkî mamoste û meseleya meseleyek e girîng e. Mesela mirov li wan neh deh tiştên ji alna rûs dinêre mesela yek ji van

Berhemên nivîskarên jin wekî îstîsna hesibandin, yanî hesibandina wekî îstîsna û bê hempa dîtin, yanî jinekê ye wekî din kesek tune, kêmasiya kesên nûmûne. Mirov wextê li vê çarçoveyê dinêre, di vê çarçoveyê de hem wêjeya jina heye, xwenasîn heye, hem jî teakuma Fikra nêrane, fikra mêr û pederşahî jî tê de ye. Divê mirov vêya jî yanî hem wekî jin hem wekî yanî civak gîş mêr bi xwe jî wextî ku vê dîroka mêraniyê dinêre ew jî meseleya hem wêjeya jinan, nivîsandina jinan hem jî rexneya femînîst, baştir nas dike ne wisa bi ya min. Aynî wisa ye ev xalan jî pir muhîm e yan pir girîng e wekî te bijî baş e ku te bala gişta me kişand yanî zahmetiya nivîsandinê ji bo jinan çi ne aslında bêtir jinên nivîskar û rexnegirên feminîst li ser vê tiştî sekiniye yek ji metnên herê navdar Avirjne Woolf e. Jûrek odayek ji bo xwe. Mesela di wir de tu bixwazî mamoste em dikarin yek bi yek li ser van xala ji hebo hebo û çend peyva behsa wan bikin. Mesela te goya Woolf. Mesela Woolf bi xwe yanî di vê kitabê de jî behs dibe di ji xwe di kitabên Woolf de jî wisa behs dibe. Mesela Woolf dibê Violet, Emma, Wuthering Heights kesên ku van berheman nivîsandibin, Dibê mesela perê wan tune bû ku pazdeh qaxiz, bîst qaxiza bi hevdu ve ew bikin. Anî wisa ye yanî ev ê yanî em Ji dimdikar. qedexeyê qesta Joan Rus ev e mamoste ne qedexeyên fermî ye yanî qedexeyên de facto. Mesela li wextên vala û em bêjin hejarî ev ji bo mêran jî sedem in lê ji bo jinan du car sedem in. Helbet ev ê ev va va parvekirina rol û kara Di nav mêr û jinan de çi kas û wext ji bo jinan re dihêle? Ev elbet di tesîra perwêrdehiyê gawa hefteya pêşî em niqaş bikin yanî hem tesîra perwerdehiya kolonyalîzm li ser jina bi xusûsiyet çawa xebitiye. Sidika awar bigre evê evê. Planên şaq îslahatê de yanî xalên taybet li ser jinan, perwerdekirina, asîmîlasyona jinan heye ama ev tişt jî heye. Mesela tevgerê mafên sivîlê li Amerîkayê Bakur ev ka jinên siyah di vê tevgerê de hebû lê gava tevger bi ser ket ne wisa heta radeyekî bi ser ket ê va jinên siyah dîtin ku Dîroka ew tevgerên mafên sivîl bi devê mêra û li ser navê mêra hatin nivîsandin. Di vir îşte tam tehekûmekî din derdikeve meydanê. Wisa mesela wextê tu li lîteratûra em bêjin li gor fehm û feraseta rojavayî lê binêr mesela du xalên Joanna Rûs yek jê wextê serbest e yek jê hejarî ya lê wextê serdar xwe ca dipeyive Di ser konsept em bêjin li ser mijarên kolonyalîzmê, postkolonyalîzmê di pey ve çi lê zêde dike mesela ziman lê zêde dike. Lê kesekî reşik be ji dêvla te ew ê reşikbûna xwe lê zêde ke. Eynî wisa yanî tam de tam de saet xweş tam de li gor tecrûbeya jinbûnê ji ber tecrûbeya mesela mêrbûn va patriyarkî jî maneya jinbûnê jî diguhere. yan jî tevgera wan jî feraseta wan jî fehm û feraseta vana li hem têkoşina li hember patrîyarkî jî diguherî. Çimkî patrîyarkî her çiqas di navan de xalên hevpar hebin jî li li ser cîhanê Mekanên, coğrafyên cihê cihê de hukmê xwe bavakê din îcra dike. Helbet yanî loma ev xalên pir giring e. Mesela te goyê ev du çift du standardê
vana pir muhîm in. Ê vana giş pêşqebûlên mêran e. Ev jî li gor cografya û di dîrokê de diguhere. Yanî me jî wekî di halê xwe de nas dikine. Me jî diguhere. Ya xwe diguherîne yan jî li hemberî van tişta derdixe û reaksiyon nîşan dide yan jî qebûl dike. Ne wisa ev tiştan jî hene.
Wekî din mamoste xala duyemîn mesela xwexapandin e. Mesela ev jî Joanna Rûs mesela ji Sartre werdigire, dibe qebûlkirina hemû îmajên li ser jînitiyê wekî ku rastî û heqîqatek bin. Bo nimûne zanîna nezanîna xwe. Mesela jin jî bi xwe qebûl dike ku dibê ez nizanim. Ev jî yek ji wan rêyan hukimkirinê ye. Tu ji bo vêya çi difikirî mamoste? Na rast e.
Ya mesela em giş wisa ne. Yan çunke va tişta yani biriya saziyên fermî bandor li ser me dihêle. Yanî saziyên dînî, saziyên Perwerdehî û saziyên çandî, sînema, edebiyat û dîn û malbat, vana giş li ser tê de îmajek çêdike, di vê nevê tu xwe va îmaja tabî dikê. Yanî vana ser xwe de qebûl dikî, dibê piştgiriyê Van, min mesela tam di vê nokteyê de dixwazim yek ji hewldanên rexneyê feminîst çi bû di edebiyatê de, mesela vê pirsê pirsîne, yanî gelo zimanekî em zimanê ku em em pê dinivîsin zimanê kî ye? Yanî ziman ew yanî hilbijartina peyvan, bikaranîna sembola, semantîka zimanê. Mînakê ku di zimanê de cî digirin, mesela vanan jî dibêjin ne masûm in ne jî objektif in. Vanan jî di dîrokê de ev zimanekî patrîyarkîk ava bûne û ev her derê belav bûne. Edebiyatnasên jin di serê de dixwestin ev zimanê ji bin hukimraniya patrîyarkê, edebiyata patrîyarkê xilas bikin. Ev jî Pir karekî dijwar e çunku ji ber vê yekî da ku arşîvên zimanê xwe ku rahiya arşîvê zimanê xwe de bikevin rewîtiyekê mesela çavkaniyên devkî yan jî adet û toreyên berê de jin hebûn ku nivîsîbûn. Li pey va tiştan ketine. Li pey mîtolojiyan ketine. Yanî zimanê îfadeyê jinan ên ku hatin înkarkirin yan jî ji zimanê heyî hatin derkirin, hatin hatin qewirandin. Di edebiyatê de bi îmkaniya axaftinê kî anîbû ziman, kî meşûr kiribû? Spîwak bû. Can the subaltern speak? Gelo Madun dikare bipeyive? Çi bû evê behsa eger di bîra min de şaşî nemabe evê xeltiya xwe dikir. Xeltiya xwe gava xwest ku jiyana xwe ji dest bide li ser ewê em bêjin rojê muayen yani ew hayiz bibe bisekine da ku bêje ev ne ji ber namusê xwe dikujim. Misal ji ber şar tu mer jin siyasî şorişger bû. Lê dibê çima ev xatiya min bi bedena xwe, bi laşê xwe vê mesajê da. Yanî çima nekaribû xeber bide. Ev meseleya xeberdayînê herhalde konvansiyonên zimanê bal kişand. Yanî ev ev tişt jî heye ê ku ve qebûlkirina nezaniyê de a tiştê de belk ev jî Hukimraniyê zimanê ye. Belê bêguman.
Wekî din mamoste ez bawer im tecrûbeya feminîzmê em bêjin rexneya feminîst dikare di hêla têkoşîn, berxwedan û afirineriyê de rê li ber xwendinên dagirkeriyê û tiştên dijî dagirkeriyê jî veke. Wekî mînak mesela di kategoriyên Joana Rûs de senifandina şaşeyê mesela dibê jin ne weke hunermend lê belî weke dê, jin, keç an jî hezkirinên nê mêran tên kategorîzekirin. Bo nimûne di kitêbên lîseyê dema xwe de Marie Curie weke asîstana laboratwarê asîstana laboratwarê ya mêrê xwe Pierre hatiye nivîsandin, wekî peykanok jî tedî dibêjin ji Marie Curie pirsîne yanî hesteke çawa ye mirov hevjîna, hevjînê kesekî, kesekiyê navdar be hesteke çawa ye, wê jî gotiye herin ji mêrê min bipirsin. Ev tiştekî balkêş e yanî ev rast e. Di vê senifandina şaş de bine kategorî, jêrekategorî yek din heye, wêjevanên herêmî. Mesela ji bo ku mêr Wêjevanên wêjeya jinan tune bikin dibên yanî mesela rexnegir jî wisa dibêjin mesela ev tenê herêmî tên nivîsandin. Yanî aîdê xwe malê herêmê kîniye tenê li wê herêmê tên fehmkirin û tenê behsa wê heremî dikin jê pê ve jî nas nakin. Lê belê yanî pirî caran jî em dibînin mesela ji filan kesî re dibên dibên ya nivîskarê Îstanbulê ye te dî ev dibe pesend. Lê ji bo jinan ev kêmasiyek e. Dibêjin ne gerdûnî ye, herêmî. Lê heman tişta mesela mirov dikare di konteksta, pêwenda kurdî û di dagirkeriyê de bifikire. Qesta min ev e. Yanî em dikarin ji femînîzmê hin tiştan hîn bin ku li dijî dagirkeriyê wana bi kar bînin. Ev tiştê ku ji bo jinan e di heman demê de ji bo nivîskarên mêrên kurd, nivîskarên jinên kurd jî

Te dî îmajek wisa ye. Rexneya feminîst rê li ber mirov jî vedike yanî. Loma ez bawer im rexneya feminîst ne tenê em bêjin karê jina ye. Di heman demê de mêr jî dikarin sûdê jê re bigirin yanî. Aynî wisa yanî ew têgeha ana destê me de ye. Yanî bi qasî em bêjin. Marksîzm çiqas girîng be, em bêjin psîkanalîz, derhêş çiqas girîng be, rexneya feminîst jî bi qasî wan xurt e. Xurt e û girîng û xurt e. Narast e û gelek pêşqebûlên hêyî ji binî ve xera kir. Bi avayê erenî ez dibêjim, yanî hemû pêşqebûlên me, derbarê jin û mêra de xwe li ser çi fehmên newekewiyê ava kiriye deşifre kir heta radeyekê. Bi min ji ber vê yekê pir muhîm û hê jî dewam dike ev tişt. Berbelav dibe, dewam dike. Alîkî din mesela Hin endustriyên çandî û fîlmî bavakî din. Ez bawerim hêvî jî dide ne sa yani. Hem hêvî dide alîkî din de mesela ev jî heye va meseleya zayendî dibe mijara endustriya kapîtalîzmê jî êdî di nav feminîstan de nîqaşên bi vê rengî jî hene û wekî te got mer jî mêr jî tevli va di vê nevê çimkî derbarê wan de qe nebe şexsen nebe jî Wekî nasnameyê zayendî komekî derbarê wan de ewka rexne hatine kirin. Ma mimkûn e kî bêdeng bimînin. Di dinyayê jî vê dawiyê mesela tiştên ku li em bêjin li Amerîkayê wan jî yanî jin bêtir pêşengiya tevgeran dikin. Yanî ev jî hêvî dide mirov. Ev jî heyvî dide mirova. Mesa ji bo Kurdan em gelek tişta de bi avakî nivîskî dibêjim nûne çunkî rê li ber me hatin girtin. Yanî îmkan neda me, îmkan neda Kurda vana rûne bi rêk û pêk nikaş bike, binivîse, were ba hev, ne wisa bêne ba hev. Mesela ama di Kurda de jî du şax dibîn. Me hefteya pêşî bêtir nîkaş bikim. Yekê carekê min kitêbê xwendibû. Kitêbekê pir ecîb bû. Gava ku min xwend tesîr gelekî tesîr tesîrekî mezin li ser min xistibû. Fetna Eid Sebah di binhîşiya Îslamê de jin. Îslaman bîlîn şat neke. Mesela ew kitêbê de dibêje alîkî de derbarê jinan de ew şîîrên herî xweşik, cemala jinan, di edebîyatê de mêr ji bo jinan dikeve çole, nexweş dikeve, dibe dîn, dibe mecnûn. Şîîrên herî xweş ji bo wan dinivîse. Ema di jiyana rojanê de tu dinêrî tiştek din heye. Yanî gelek curên şiddet. Şidetên fîzîkî, şidetên ekonomîk, şidetên sembolîk li ser wan tê kirin. Di nav Kurda de jî alîkî de mîstîfikasyona jin hene. Em van mîstîfa dikin di stranên me de, di helbestên me de weke welat, weke dîrok, weka xwedawenda. Di alîkî din em li jiyana rojane dinêrin evê tiştek din li wir diqewime. Yanî mesela di edebiyat jî hem di rexneya feminîst jî êdî di dixwaze belkî van her du xala bîne bahev. Belkî binhişiya me de ev çawa çêdibe em hefteyê pêy jî belkî bêtir. Erê ev
ewka nivîsa ewkê ji hebû parta Çetir jî ew jî behsa van tişta dike. Mesela ew mînakiyên em bêjin Asiyaya Dûr li wir jî yanî di gelek em bêjin çi muhafazakar, çi lîberal, çi sosyalîst, çi şoreşger yanî her tim tahakkuma nêr, tahakkuma pederşahî û yê dagirkeriyê hevkarî dikin yanî bevdûre hevkarî dikin. Ev Tiştê ku te got yanî parikî bi wê yekê ve girêdayî ye. Lê ez bawer im yanî wekî belkî gotine gotineke dawî be. Ez dixwazim dîsa ji pirtûka Joanna Rust behsa anekdotekî bikim. Ev yanî ez dixwazim Ew kê parikî dengê ku hêvî dide mirova rê ji bo mirovahiyê jî vedike. Di rexneya femînîst de ev tişt heye. Ez jê hêvî digirim bi rastî. Mesela Joanna Rus behsa romannûseke Samuel Delany dike, dibê ew bi xwe behsa lêkolînek xwe an jî em bêjin behsa fikrek xwe dike. Samuel Delany dibêje wextê Amerîkî li cihekî li kokteylekê li civînekê mesela ji sedî şêst û pênc heftê û pênc mêr hebin ango Berovajiya wê em bêjin sedî bîst û pênc jin bin, dibêjin wekî hejmar jin û mêran wek hev hîs dikin. Ev tê çi maneyê mesela her wekî din jî lê zêde dike. Dibêje mesela em bêjin sedî pêncî pêncî bin weko jin zêde bin xuya dikin. Biya min ev fikir bi giştî ji bo hemû fikir û Norm û normên dervê tiştê normatîf derbas dibe. Yanî li cihekî mesela em bêjin heman tiştê mirov dikare tatbîqê kurda jî bike. Her ku xuyanîbûn zêde bibe çareserkirina û famkirina mijaran zelaltir dibe, xweştir dibe. Loma Bi ya min divê ji sedî û pênc û pêncî de hêviyek xurt ya mirovahiyê jî heye. Li cîkê em bêjin deh heb Tirk hebin, du heb sê heb Kurd hebin tedî dibên ya Kurd çiqas in yanî li her derê Kurd hene. Halbikî mirov hejmarên din ên serdest a nahejmire. Lê çiqas mesela hejmara em bêjin Kurdan, Tirkan di cîkî de yek be, Tedî mesele zelaltir dibe, xweştir tê fehmkirin. Xuyanîbûn di çareseriya meseleyan de tiştek e. Tiştê ku hêvî dide min di mijara femînîzmê de ev e, jin xuyan e, xwe dane xuyakirin û her ku xuya bibin jî hêviyek li Siyasetê, wêjê, li hunerê, li temamê qadê jiyanê zêdetir dikim biya min. Ez ji wekî te difikirim, em hefteyê pêşî bi mêwana xwe rengvedana va tişta di edebiyata kurdî de bêtir niqaş bikin û bikevin kurahiyê de. Mînakan de em bipeyvin. Saet xweş mamoste. Saet jî xweş. Em dîsa motoya xwe bibêjin, guhek li me, guhek li dinê bin.